All right, sɛdeɛ mede ka ka kyerɛ ɔno yɛne deputy um, information minister honorable fate abubakar aba bɛdi nkɔmmɔ ba sɛdeɛ mede ka ka kyerɛ ɔno medeɛ um, me sista nti mede ka pa ne ho ntoma akyerɛw um, who he, uh, she is menim sɛ wonim no dada yɛwo no Kumase uh, kɔ University of Ghana ɛkɔyɛ psychology English language na ɔsan yɛ law for second degree sisi a me no kasa yi ɔyɛ lawyer Na um, 2008 um, na ogu so wɔ school mu ara na ɛwɔ University of Ghana no uh, afei na vice president Akuafoɔ hall junior common room uh, na afei ɔsan bɛyɛ chairperson for SRC week planning committee nti uh, ɔnyɛ obi a sɛbi mprɛduasa uh, ofiti yɛ a ɛna ɔbɛduru baabi a ɔde uh, eduru emu hɔ a nso so no um, now President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, as His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Candidate Akufo-Addo then ne campaign ɛno nso so so odi mu akotene paa eyi na ɔyɛ adwuma before ɛɛm ɔbɛ yɛɛ saa yɛ ɛka no sɛn ɔbɛboa His Excellency the President ɛma obedii ne dwuma no

Yɛɛ nua.
Biribiara yɛ bɔkɔɔ deɛ. Nyame adom.
Na mpɛ sɛ me bobɔ bobɔ ne nyinaa so. Mpɛ sɛ mmaa amanfoɔ hu sɛ. Nea ɛhyɛ adaka mu nyinaa. Nea ɛhyɛ adaka mu nyinaa na me yiyi but ɛduru time bi no me yiyi ne nyinaa amanfoɔ bɛka sɛ nyegyesoɔ no akɔ akɔyɛ bebree but ɛɛ eh, eh, ne nyinaa for yɛ for a very good reason. Yɛwɔ ɔman Ghana mu sɛsi a wo na sɛ biribi si wɔ ɔman no mu a aban no ɛma wo ba ɛbɛka kyerɛ yɛn. Ɛɛm, wo ne wo boss Kojo Oppong Nkrumah ne mo a moaka biribi si wɔ aban no mu a, mo na moma ɔmo ɛɛm ɛba ɛbɛka kyerɛ yɛn. Na ɛmɛfa sɛ ɔnte aseɛ, ɔsɛ sɛ ɔnte aseɛ, ɔsɛ sɛ mebɔ mmɔden na mebobɔ ne nyinaa no so. January 2017 ɛna ɔbɛyɛ Deputy Communication Director wɔ the Office of the President wɔ Jubilee ɛɛ ɛɛ House wɔ Ghana ha sei a. Na bef ansa na ɔbɛyɛ Wobɛnya saa political appointments no nyinaa no ɛɛ Lansdowne Resorts aburi ɛɛ na afei SRM Engineering Limited na ɛɛ ɔk ɔyɛ adwuma wɔ hɔ as house manager ɛne clerk ne nyinaa ɔyɛ adwuma ɛwɔ hɔ nti no sɛ meka sɛ meka Fati Abubakar ho asɛm a you see sometimes nkurɔfoɔ ɛdwene sɛ Ebinom fitii aa na ɔmo baa politics mu, ɔmo baeɛ a na wei yenim no wɔ he he no because ebinom wɔ hɔ a ɔmo nyɛ loud, ɔmo akɔyɛ te sɛ ahwene pa, ɔmo nkasa. Eduru time a ɔɔyɛ adwuma a ɔma no results ɛna ɛyɛ adwuma. Ɛmɛfa wei nyinaa na mepɛ sɛ mɛyɛ because madi kan aka sɛ nipa no yɛ me nuabaa. Wobɛyɛ saa na amanfoɔ aka sɛ sɛ wahu dɛ mekyɛ no but you see it's for a very good reason for a very very good reason afei nso so um, previously ɔsɛve as uh, nana ado dankwa akufo ado campaign ɛwɔ ne campaign no mu de kan ka kyerɛ wɔ sɛ ɔyɛ adwuma wɔ nana ado dankwa akufo ado ne campaign no mu In twenty sixteen and twenty twenty two nyinaa no she was very instrumental she was everywhere obiara hu deɛ ɔyɛɛ nti n'ano koraa no election petition na ɔka legal team no ɔbɛkae a yɛwie biribiara a ɔno na ɛnam sɛ wɔn sɛ ɔkɔyɛ aborɔfo wɔ University of Ghana deɛ nanso twii no nso so n'ano ate wɔn papa nti ba a na wakyerɛkyerɛ mu ama obiara ate aseɛ. Nti ɔno na nnɛ yɛne no redi nkɔmmɔ yi. Na deɛ na mede hyɛ aseɛ yɛ yɛnhwɛ sɛdeɛ ɔman mu si teɛ. Nsɛm a ɛyɛ a na yɛte sɛ nkurɔfoɔ ka. Yɛn a yɛkɔ dwam, na ano na meka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ memma me wife sika sɛ ɔnkɔ dwam, ɔse daabi, wankasa fa me kɔ. Gye sika no ne fa kɔtɔ ɔse daabi ma ne nwɔ ɔho ɔkɔɔ se yiwei ma me yiwei ma me me budget no deɛ mehu ya ne sɛ apa ho nam se mm inflation twenty seven point six no afei deɛ me ankasa ma feeli Honourable Fathia Abubakar deɛ Ghana foɔ ɛkɔ mu nie ɛɛm deɛn na mo yɛ sɛ aban sɛ deliberately, bɛtutu mo anammɔn, ɛdeɛ sɛ moante sɛ Finance Minister reka sɛ mohwɛ kwan bɛfa so a mobɛfu wɔn ho biribi deɛ, ɛyɛ deɛ bɛn a? What is going on? Is there any end in sight deɛ ɛrekɔ so yi? Ghanafoɔ pɛ sɛ wɔtie. Me bra panyin patoo, anɔpa yi mɛkyea wo na makyea Ghana adehye a wɔagye berɛ rehwɛ yɛn on Original TV so ne mo other social media platforms. Ɛɛ, megye di sɛ afe a esii mu yi deɛ, ɛɛ, obiara nni hɔ a, ɛɛ, ɔgye ho akyinnyeɛ sɛ wiase ayɛ den. Ɛɛ, biko, wiase ayɛ den. Ghana nso ka wiase ho. Enti, sɛ yɛte ha yi deɛ, I believe sɛ, sɛ obi ka sɛ, Oh, ahokyerɛ wɔ hɔ a, mentwe n'ano nsi bɔne, anaa nka sɛ ɛyɛ abosrɛmu ka. Obiara ne baabi a n'ahoɔden mpɛmpɛnso kɔ pem. Nanso statistics a ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ wiase ayɛ den. Na pato sɛ wobɛkan a, wonim sɛ eh, 2017, 2018, 2019 na ɛyɛ adeɛ a anamɔn a yɛtu asɔ man na baabi a ani kyerɛ ne yɛn ani gye yie paa. Yɛyɛɛ yɛn year of return December 2019 wiee koraa na projections of the kind of economy a na yɛn ani kyerɛ, yɛse average of 7.1 percent for three years no koraa, ne yɛbɛnyini akyɛn saa. Ɛduru 2020 no yɛa yɛnim neɛ ɛtooeɛ, yɛabɔ ho dawuro ara ma ɛɛ wosaa repeat a it's as if sɛ wo belabor the point. Covid 19 baeɛ. Covid 19 a ɛbaeɛ no titiriw ne sɛ nnipa dodoɔ no ara yareeɛ kɔguu ayaresabea, ɛhwerɛɛ wɔn nkwa in millions wɔ wiase afanaa baabiara. Na neɛ ɛsan ka ho bio ne sɛ, Yɛ sɛ kampene wei obi anya yareɛ no bi nti atum ɔmo nyɛ adwuma yɛ se airport country wei ɔmo kɔ lockdown yareɛ no ateatese wɔ hɔ nti aklosi ɔmo wɔ lockdown aeroplane ntu ade a megye di sɛ ɛfiri sɛ Ghana gyee independence yɛntee ho mpopoeɛ da sɛ yareɛ bi ahoɔden akɔduru mpɛnpɛnsoɔ bi a Ɔman biara sɛ ɔno deɛ ɔde krado ato ne man mu rebɔ n'adehyeɛ ho ban. Ne nsunsuansoɔ, saa anammɔn no nyinaa nsunsuansoɔ ne sɛ, sɛbe, ɔman biara wɔ ne sovereignty deɛ, nanso nea wiase no keka kɔduru no, obiara nni hɔ a ɔnam kɔntenkorɔ. Ɛnnɛ, sɛ wowɔ kookoo, ɛno bi na nkorɔfoɔ de twa tea wɔ wiase afanaa baabi, ɛno na yɛde yɛ chocolate, yɛde yɛ cocoa butter, Kan hu sɛ obi nso so wɔ wheat, ɛno bi ne yɛde yɛ flour, yɛde yɛ paanoo a ebi ba kurom ha. Kan hu sɛ obi nso wɔ fango, ɛno ne yɛde prosɛse a yɛde bi bɛgu ahyɛn ahodoɔ mu ne companies ahodoɔ wɔn mfidie a ɛwɔ hɔ na yɛn nso so yɛdi ho mfasoɔ. Enti nea wiase no apem akɔduru no, obiara ho hia ne yɔnko. Na baabi a anammɔn a na ɔman bi retu ne sɛ, Yentumi ntoto nneɛma na yɛmbrɛ yareɛ no ase. Sɛ yɛantu aseɛ mpo a, yɛmpɛ akodeɛ bi a ɛbɛboa ma yɛde abɔ yɛn ho ban a ɛbɛyɛ te sɛ protective shield, na yareɛ no wɔ hɔ koraa a yɛne no bɛtumi atena wɔ aberɛ a nkorɔfoɔ nhwere wɔn nkwa na wɔn nso so wɔyɛ adwuma no obiara bɛtumi apue daa no daa no na wakɔ akɔpere nea ɔbɛdie. Saa na amono no kɔ so a yɛse oh. Yareɛ no, waves no, ɛba na ɛkɔ. Ano yɛ den ara na asan abrɛ ase, na ano reyɛ den ara. Nso so, ɛyɛ wɔn a wɔyɛ abɔdeɛ mu mpɛnsɛmpɛnsɛmu atumi akɔnya akodeɛ bi a yɛse yɛfrɛ no vaccines a yɛse saa mpaneɛ no sɛ yɛde wɔ wo a, yareɛ no nya wo a, Ebetumi anya wo, ɛnyɛ bullet proof sɛ wowɔ vaccine a yare no nnya wo. Nanso nya wo a, ɛnkɔyɛ ɔyareda hɔ anaasɛ ɛntumi nnye wo nkwa fisɛ ama woanya biribi a yɛfrɛ no te sɛ ebia immunity ama woatumi anya resistance against yareɛ no. Enti ɛyɛ anamo a aban atu dodoɔ no ara ne sɛ yɛbetumi a vaccinate at least yɛ a substantive Eh, percentage of yɛ yɛ adult population. Aban no target ne sɛ, sɛ Ghanafoɔ bɛyɛ twenty million out of the estimated eh, thirty one million no yɛ vaccinated a, nea ɛbɛkyerɛ ne sɛ yareɛ no ba koraa a, ɛmmɛkunkum nnipa. Na patoo, ne yɛhwɛ ɛno anim sɛ ɛbɛbrɛ ase. Ɛno ara ne sɛ afei ahyɛaseɛ yɛsee Russia ato Ukraine so sa. Obi wɔ hɔnom ɔse ah na Russia ato Ukraine so saa Ghana yɛdeɛ yɛte Africa na abrɔfo ntɔkwa deɛ yɛdeɛ nka ɛfa ho bɛn patoo na ewiase na crude oil per barrel yɛdi bronya afe atwaa mu no na ɛyɛ at seventy four dollars yɛduru March no na aduru hundred and thirty three dollars Obi se, Ei, na ɛdeɛn na asan akɔtwe ama crude prices rekɔ soro no? Ɛfiri sɛ wiase afanan nyinaa, yɛka aman a wɔn na wɔɛspɔɔte fango ma bi so yɛn so wɔ ha a, wiase afanan nyinaa, Russia yɛ number two. Fango a yɛɛspɔɔte wɔ wiase nyinaa, Saudi Arabia na ɛyɛ number one, wɔn component yɛ fifteen percent, Russia number two, eleven point six percent, USA, eight point seven percent, Canada, seven point three percent. Iraq, seven point zero six percent, UAE, six point five seven percent, Mabɔ ato top six, woahu sɛ African country biara nka ho. Ghana, yɛyɛ net importer of fango, ɛkyerɛ sɛ fango dodoɔ no a yɛ use wɔ ha no, fango a ɛtu wɔ ha, aban no anaa ɔman no kyɛ fa wɔ mu. Sɛ yɛnane ne nyinaa mpo a use a, ɛno no bɛma a little over thirty two percent of yɛ total consumption per annum. The the last time I checked na bɛyɛ sɛ two Twenty six thousand barrels na yɛn nso so yɛ consume over bɛyɛ fifty thousand. Aye. Nti bɛyɛ close to bɛyɛ fifty daily deɛ eh. yɛtumi nya ɛne deɛ um, yɛfrɛ no anom te sɛ na so sɛnyɛ hɔ sika deɛ yɛyɛ nya ɛne deɛ yɛdi mande no mm-hmm. sɛ yɛkyɛ fa no sɛ ɛno nko ampo yɛka sɛ ɛde yɛ kora no a U still need some money to um. Enti nokorɛ a ɛwɔ mu ne sɛ obi wɔ hɔ a ɔte fie, ɔnnim. Ɔse a na sɛ Ghana yɛtu fango wɔ ha, nka yɛa yɛa process yɛ fango no na yɛa yɛ use a, mese ɔman no kyɛfa a ɛwɔ mu no, yɛ process koraa a, still yɛbɛkra aba. But you see, deɛ, deɛ, me, yɛ a na mebisa nso so ne sɛ, yɛnim saa adeɛ wei sei nyinaa, mo na mo mo wɔ abɛn mo, you're supposed to. Mo wɔn a wɔse mohwɛ deɛ ɛrekɔ so na moapɛ ano nsiano anaasɛ moapɛ biribi a mode bɛgyina ano anaa yɛbɛtena mu saa, biribi wɔ hɔ a anaa nnoɔma bi wɔ hɔ a moahyɛ aseɛ retu nti yɛnka yɛn akoma nto yɛn yam anaasɛ Russia ne Ukrainefoɔ nko nwieeɛ a yɛbɛtɔ akɔ so ayɛ saa.
Yoo patoo eh biribi bebree wɔ hɔ nom a aban no yɛ eh na mede m'ano besi no na mekae wo sɛ sɛ wohwɛ nneɛma a yɛ kra ba ɔman yi mu akɔhoma a yɛde kɔ kra nneɛma ba a emu at least twenty percent yɛde kra fango enti fango boɔ no firi seventy four ɛkɔduru one thirty three asan aba one hundred and fifteen ne nyinaa no na kyerɛ sɛ odwadini no sɛ na ɔde bi a two hundred million na ɛkɔ kra a ɛnɛ ohia bi a four hundred million na ɛkɔ kra Still na ɛno nso so de pressure nso so yɛ dɛn ɛto yɛ sikasɛm nhyehyɛeɛ a ɛgu hɔ no. Na patoo wo bisaa sɛ deɛn na aban yɛ afa ho? Ɛba fa ho nsɛm no a, asɛ aban tumi wɔ so no ɛnyɛ bebree apart from ɛtoɔ component a ɛwɔ so. Ɛfiri sɛ ɛyɛ the year 2015 no, eh, Ghana man no gye too mu sɛ ɛsɛ yɛyɛ biribi a yɛfrɛ no ɛyɛ deregulation. Deregulation no nso so baeɛ no kyerɛ sɛ kane no nkaa fa ngo boɔ kɔ soro a, aban no se wo deɛ fa gye boɔ no a wogye na aka no a aka no eh, mebɔ wo anohoba, aban no bɛtua ama dwadini no a ɔde firi amansan adwa so baeɛ no. Na yɛhuu sɛ aban bɛdi adwadifoɔ no ka kɔduru mpɛnpɛnsoɔ bi a sika korɔ a wɔde bɛkra fa ngo aba no na dwetire no ahye. Eno bi na na wɔbɛte se yɛse oo ɛɛ fango ho akɔ atwe na nkurɔfoɔ de gallon resa line pɛ fango wɔn de gallon nenam kurom na cars apake na ɛredi line. Ɛnɛ yɛafiri saa era no. Era yi a yɛwɔ mu a ɛredi regulated market no kyerɛ sɛ odwadini no nea ɔde bɛba no saa ara na ɔbɛtɔn no wɔ edwa, fango dwa so wɔ kurom ha sei. Na ɛn anamoo anaasɛ nhyehyɛeɛ a aban ayɛ sɛ ɛbɛsɔ Ghanafoɔ asene ne sɛ, wonim sɛ a component of ɛɛ ɛtoɔ a ɛda fan ho so a yɛfrɛ no Price Stabilisation and Recovery Levy no, ɛberɛ ano berɛ ano, sɛ wote sɛ aban se ɛyɛ ze zero rated a, na ɛsɛ saa bosome anaa bosome mmienu anaa saa berɛ no, aban se ɛtoɔ no wɔayi afiri so a sɛ worekɔ akɔtɔ fan ho at the pump a, Ɛno no, wontua da component of the tax no ne ɛho ahenhaeɛ. Wokan a, ɛɛ, berɛ a saa tax no from October twenty twenty one bɛkaa fee mu somewhere February, aban anngye saa fango, ɛɛ, saa toɔ no. Bio, ɛyɛ sanitation and pollution levy no, wobɛkan a from May to November, saa ɛpɛsoa no a na ɛda, ɛɛ, ten pesewas no, from May to November last year, aban anngye saa toɔ no. Yɛsii April yi ara mu ɛyɛ price build up for petroleum products, ɛno nso so aban so ate so by fifteen pesoes in April. Yɛyɛ saa nhyehyɛe no nyinaa sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsɔ ɔmanfo ase. Nanso so ade a na nkyerɛmu a ɛwɔ hɔ ne sɛ, sɛ wofa sɛ oh, a litre of fuel akodu te sɛ bi a of ebia diesel aduru twelve cedis na bi a petrol aduru over ten cedi ne eleven cedis a, Ebia na tax component no a ɛwɔ mu no, ɛyɛ ade a ɛnduru three cedi anaa ɛmboro two cedis. Na kyerɛ sɛ nipa no, nea ɔkɔkra baeɛ no, ɛno ara na ɔde gye wɔ dwa no so. Enti sɛnea Misi ka sɛ bere ano bere ano, yɛyusu Aban saa tumi component of mm. tax no de tete ka no bi so sɛ ɛbɛyɛ a yɛ kɔn bɛhenha yɛ no. But ebi Yɛte ebi a ebi yɛreka nso sɛ, so ebi mhm, nso so dwen sɛ for instance bi te sɛ eh, bust margin no. Mhm. Yeah, ɛno nso so ɛwɔ bust for Na wɔn nso so component no a ɛda so no boss foɔ deɛ tank farms yi bi ɛhan it means they make some money adɛn na yɛn pɛ kakra nfiri hɔ nso so nfa nkusin na bi anka ɛhɔ te sɛ deɛ mo yi price stabilization fifteen percent firi so a ne yɛn ho anha yɛn kakra no berɛ ano berɛ ano yɛn nyɛ no nso so biribi ɛɛ ɛsaa stabilization no sika no a yɛgye no ntumi nstabilize no deɛ a ɛne ɛwɔ so yɛ dɛn.
Nti sɛnea mesi kaeɛ sɛ ɛyɛ am ɛɛ aban nhyehyɛeɛ ɛfa ɛtoɔ fango toɔ ho no ɛnyɛ cast in stone. Okay. Ɛbra no bra no nsakyeraeɛ ba mu. Ba mu. Se yɛkasa yi koraa no, megye di sɛ yɛakɔ ahohiahia mu a nhyehyɛeɛ a ɛbɛhia ama aban no asan introduce biribi a ɛno nso so bɛtete nneɛma so ama yɛn no, nkitahodi rekɔ so a Ɛberɛ ano wobɛte sɛ bi a NPA anaasɛ stakeholders no bi asan aba abɔnten, stakeholders a wɔwɔ within the energy sector a Ministry of Energy da wɔn ano no, wɔasan aba abɔnten sɛ oh. Nti na kyerɛ sɛ nyɛ sɛ aban ada. Daabi, daabi, daabi.
Aban nso so ahu sɛ yɛn nso so yɛayɛ hye. Daabi, daabi, nti sa.
Deɛ yɛpɛ sɛ yɛte bi ɛno no sɛ. Because ɛduru time bi a wotena ase a woyɛ a na wabisa sɛ ei nti yɛbɛtena mu saa a? Nti sɛ aban gu so retu anamɔn deɛ ɛfiri berɛ to berɛ yɛbɛbisa ho sɛ akɔsi sɛn na yɛahunu faako a yɛde yɛni bɛtumi akyerɛ ama no ayɛ yie. Afei ɛnora Iraq no firi attack kɔɔ parliament na Amanfoɔ frɛɛ no aa sɛ ɔmmra na ɔmmɛkyerɛkyerɛ mu. Covid sika no deɛ ɔmode yɛ but wote yɛ a nkurɔfoɔ taa ka sɛ Covid sika no moagye adi no nyinaa. Ɛɛ bi kaa bɛyɛ sɛ thirty three billion na moanya. Ebi ka amanfoɔ too figures de gu mu a but mmerɛ a Iraq no frata kɔɔɛ no kɔkyerɛɛ sɛ bɛyɛ sɛ nineteen point three Um, His Excellency the President nso so ɛwɔ eh, State of the Nation address ɔka ɔbɔ another figure nom ne adeade. People are saying there are some inconsistencies. Agya mo na mo kasa ma aban ɛyɛ eh, eh, deɛn yɛ ankasa nkasa nnora ɔpanyin no asɛm no ɔkaeɛ no sɛ mo mo ka afiri mo akakye a ne tɔfa bɔ mu nyinaa ɛne sɛn. Yo pato Eh, neɛ mɛka ne sɛ, ɛnora statement a ɛyɛ Finance Minister, Honourable Ken Ofori-Atta ɛbɛmaa in Parliament, eh, me borrow the words of Honourable Caesar Ato Forson, ɔse yɛnbɔ Finance Minister aba so for ne consistency in reporting. Ɛnora ɔkaa saa wɔ mmarahyɛbadwam. Ama obi a ɔgyee berɛ biara tiiɛ ne sɛ, sɛ ɛba nkontabuo ne transparency deɛ a, ɛberɛ ano berɛ ano, ɛyɛ neɛ, eh, eh finance minister wayɛ consistent with the kind of figures a ɔde ba there was a particular eh statement bi a pi na nkurɔfoɔ yɛ agye eh yɛfrɛ ne sɛn Finance minister. response a- Mm. ano asi bɔne expenditure no a finance minister kaeɛ no sɛ na wohwɛ statement wonya a copy of the statement wokɔ through page six and other pages a I may refer to subsequently Ná wɔn a wɔwɔ mmarahyɛbadwam yi adi kan de nkrataa no maa wɔn a wɔnyaa akwannya hwehwɛɛ mu no. Ɔstatii sɛ, Out of saa nineteen billion no, yɛde bi yɛɛ direct expenditure, ɛnna yɛde bi yɛɛ indirect expenditure. Direct expenditure no bi ne sɛ, oh, nsuo fa no kwa, nkanea fa no kwa, yɛntɔ PPEs, yɛnkra vaccines. Oh, over nine hundred million na yɛde kraa vaccines de baa kurom ha. Wonim sɛ se yɛka se vaccine saa bepue Ghana a, neɛ yatɔ ne neɛ yɛde akyɛ yɛ together ɛyɛ almost thirty three million doses ɛna abepue mu wɔ ɔman mu ha se. Enti no, aka deɛ yɛmfa bi mmoa apɔmuden adwumayɛfoɔ ɛyɛ front line workers, yɛmfa bi mmoa wɔn akatua nto mu. Wonim sɛ scraps ɛne PPEs ahodoɔ a yɛ use ne nnuro ne akadeɛ, yɛ use mma bio, wɔn hyehyɛ a yɛkɔ tugu bɔɔla, Yɛse schools ɛyɛ asɔrdɛm ahodoɔ ɛɛ edwa edwam ne nkekaho yɛnkɔ koraa ne yɛnkɔ fimigate yɛwieɛ no yɛse asukuufoɔ ɔkɔ sukuu a ɛsɛsɛ sukuu biaa wobɛduru hɔnom no assembly biaa ɛkyɛfa wɔ covid sikasɛm mu no ɔmatumi de apɛ ɛɛ ɛyɛ ɛɛ Nneɛma a ɛbɛboa, Ka deɛ ɛbɛboa with the protocols, te sɛ mask, nsuo ne nsamena, sanitizers, buckets ahodoɔ, bea a wɔbɛhohoro wɔn nsa, ne akadeɛ. Wei yɛ nneɛma a ɛkɔɔ so a na akyinnyedie biara nni hɔnom. Enti direct expenditure in excess of twelve billion no yɛ adeɛ a Finance Minister bra no bra no wabɔ so. Akyirepɔ a na wɔrebɔ bɛyɛ sɛ over seven billion anaasɛ specifically me borrow the words of the Deputy Finance Minister, akyiripɔ of the eight point one billion no yɛ adeɛ a na ɛsɛ yɛde cushion yɛ budget. Mpatɔ obi bɛbisa sɛ ah, na deɛn nti na na ɛsɛ yɛ cushion yɛ budget? Late twenty nineteen Finance Minister ɛbɛmaa yɛ figures ɛ adeɛ a yɛbɛhia for the twenty twenty budget anaa na ɛnyɛ saa? Budget no nso so a yɛyɛ no sɛbi abere biara no yɛkae nkorɔfoɔ aban nni atuo nni agyan aban nni afuo ɛyɛ yɛ collective mobilization yɛn nyinaa yɛ toɔ ɔman no agyapadeɛ ne biribiara na yɛkeka bom a yɛde kɔ budget build up no mu na yɛ estimate yɛ a yɛwura twenty twenty mu a covid baeɛ no. Meka sɛ airport ayɛ hwee ebi nkɔ bi mma, ports ayɛ hwee nneɛma nkɔ nneɛma mma, dwom ayɛ dinn, ɛmu lockdown ne ne nkeka ho, sɛ wo kɔ adwumakuo ahodoɔ mu a yɛse wei ba anapa a na wei aba awia, wei ba naawɔtwe wei a na wei aba naawɔtwe a ɛtɔ so. Even private companies, schools yɛ closing no down afebɔɔ, private schools yɛ closing no down, hotels ahodoɔ yɛ closing no down, restaurants ahodoɔ yɛ closing no down, ne nsunsuansoɔ ne sɛ yɛ productivity became very low a yɛ growth rate projections a na ɛyɛ in excess of seven percent no yɛ recordoo a little over zero point eight percent a ne ɛyɛ one of three African countries a yɛ record yɛ recordee Positive Growth. Obi wɔ hɔ a ɔse, Na ne nsunsuansoɔ ne sɛn? Ne nsunsuansoɔ ne sɛ, akɔhoma a na aban no rehwɛ anim sɛ wɔbɛgye na wɔde atua adwumayɛfoɔ ka, yɛde bi apere mpontu-dwuma, yɛde bi abɔ ɔman no akɔhoma no, yɛ debt-fisit, na ɛyɛ in excess of eleven billion Ghana cedis. Na eleven billion Ghana cedis na aban ntumi nhwɛ anim sɛ covid baeɛ a yɛtoto yɛn ho apono mu a yɛrenyɛ adwuma yi no, ɛno nti yɛntua akatua a a a adwumayɛfoɔ ka. Ɛno nti yɛnnyɛ project biara. Wobɛkan a in the face of covid ɛno mpo na ne yɛn expenditure ayɛ dɛn? Akɔ soro. Because sɛbi Obi wɔ hɔ nom a by day ɔkɔ bar na ɔnya bi di. Wo so ɔnkɔ lockdown naawɔtwe mmienu naawɔtwe mmiɛnsa ɔda dan mu a deɛn na ɔbɛdi? Ɛsɛ sɛ yɛ use ɛyɛ assemblies ɛne faith based organisations ɛnoa nnuane mpo kyekyɛ na yɛde mmoo ne akadeɛ ahodoɔ ma nkorɔfoɔ wɔ afie afie mu ɛyɛ low income communities na wɔn nso yɛ dɛn ɛnya bi noa na wɔn atumi ahwɛ wɔn mma anya bi adi wɔ aberɛ a wɔasi ne kwan sɛ covid nti mma no nkɔ adwuma. Ebio, yɛse akyerɛkyerɛfoɔ ntena fie afe baako, adwumayɛfoɔ kampene wei yɛatom wei yɛatom. Ɛno na ɛmaa aban no akwanya se ɛbɛnya akɔhoma still se yɛnyɛ adwuma mpo ne yɛgye akatua. Aman ahodoɔ within the sub-region, yɛte nkorɔfoɔ akatua so. Ebi koraa in excess of months ne yɛntua ka. Even up to today, hwɛ ɛnnora akyi Nkrɔfoɔ Nigeria wɔn bɛduru airport airport workers sɛ wɔn luggage yɛ nfa mma wɔn adɛn wɔn se bosome nsia ni yɛntua wɔn ka da ne yɛ seize ɔkwantuni a wabɛ pie wɔn yɛ seize wo nneɛma sɛ mo akatua mma a enti yɛ nfa wo bags mpo mma wɔn ankɔ wo fie the impact of covid no na ɛyɛ real ɛnyɛ abɔsrɛmu ka anaa sɛ aban pɛ ɛɛpɛ kɔti kwan bi so aboa boa sika ano nti na wɔtwa ntorɔ sɛ yareɛ bi aba na wɔde mobilise sika na ɛnte saa Wote fie a wonkɔ adwuma a wogye akatua no nyinaa na aban deɛ ɛyɛ no kɔdaa nna sɛ ɔmpɛ sika no bi yɛ dɛn mmɛtua wo. Enti da excess revenue no ɛne yɛde cushion yɛ budget deficit sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi abɔ ɔman no akɔhoma na yɛatua nkorɔfoɔ ka. Ɛno nti na even in the face of covid twenty twenty year of roads na yɛyi akwan Na yɛyɛ a lot of things a ɛbɛboa ama Ghanafoɔ ho aheha wɔn. Na sɛ wopɛ ho sɛ wohu dɛ. Sɛ woyɛ aban adwuma, woyɛ obi a ɔyɛ aban adwuma na sɛ wobisa sɛ covid sika no wɔ hɔ a, um, in principle, yɛbɛtumi aka sɛ ebi wɔ wɔ hɔ. Ɛndeɛ nokorɛ. Because sɛ um, yɛ revenue shortfalls no, Sika no a ɛkaeɛ no, apart from saa direct wei no a yɛyɛɛ no, deɛ ɛkaeɛ no, yɛde sɔɔ yɛn revenue no so bɔɔ ɔman no akɔnhoma deɛ a, ɛnna ebi ara na na yɛte fie a na yɛde tua yɛn ka, anaa? Saa na ɛteɛ. Nti, nti ɛwɔ he a ɛwɔ he no, is it because you have not been able to explain for people to understand, anaa yɛ, yɛ, yɛ, yɛyɛ dɛ? Because sɛ, ɛno a, mete sɛ na nkurɔfoɔ bisa nsɛm bebree sɛ, Sɛ sɛ yɛka sɛ ɛno na yɛde shore up revenue yɛka no sɛn um, shortfalls no a, deɛ yɛyusu yɛ no, the 12 billion no nso yɛde yɛ dɛn? I, I think sɛ ɛwɔ sɛ moma yɛte sɛ yɛka sɛ yɛde sɔɔ revenue shortfall no so a, deɛ yɛde yɛɛ no, or explanation no, Momma yɛnte aseɛ yie na questions bi wom bio a san abisa. Yoo, patoo, sɛdeɛ mesi bɔɔ so no, mekae wo sɛ for Agenda one one one hospitals a meka sɛ ɛmu over eighty a ɛnni litigation on the lands no deɛ wokɔ the various sites a, wɔahyɛ aseɛ. Manya akwanya ayi so platforms bebree de abobɔ bi so de ho mfonyin koraa atwa akyerɛ nkurɔfoɔ. Wokɔ Ponkataman nso a, wɔasi Na ntɔn deɛ a me huu for three four months ago no, ɛyɛ adeɛ a baabi a aduru aka kakra na aduru mmɔsoɔ. Baabi bebree, bea ahodoɔ nyinaa. Me se ada a obi gyee ho akyinnye, me te hɔ na nkorɔfoɔ retwa mfonini no ba. Enti no, in twen, sɛ in twenty twenty, aban no yɛɛ allocation of about six hundred million a yɛde ama contractors as mobilization. In twenty twenty one, aban no yɛɛ allocation in excess of seven hundred million. Na ne nyinaa yɛtumi de aboa Sɛ ɛbɛyɛ a Gender one one one hospitals yi a yɛahu sɛ in the face of covid yɛhu sɛ district bebree wɔ Ghana wɔn nni district hospital a ɛkyerɛ sɛ yareɛ bi ba anaasɛ atoyerɛnkyɛm bi ba a ɛbɛyɛ animguaseɛ ɛde oyɛnɛ bi na abɛto ɔman no so nti yɛde si ayaresabea. Bio wonim sɛ yɛyɛ program a ɛyɛ yɛ post covid recovery program a yɛfrɛ no Ghana Cares Ɔbaatampa program saa program no Ɛyɛ a follow up on President sɛ yɛnim sɛnea ɛsi gye economy no back to life na yɛnim sɛnea nnipa wu a yɛbɛsi de wɔn, yɛbɛnyane wɔn. Enti nneɛ momma yɛn fight na yɛngye nkorɔfoɔ nkwa na sɛ yɛgye nkwa no wie a yɛbɛ rebuild yɛn economy no. Rebuilding the economy no naano yi a wokaeɛ a aban no apa Development Bank of Ghana ho ntoma. Ne nyinaa ka sika yi ho o, yɛde in excess of eight hundred million Ghana cedis na ayɛ seed capital a yɛde ama Development Bank of Ghana. Obi wɔ hɔ a ɔsɛ sɛ banks dɔɔso wɔ kurom ha dodo, na Covid akyi recovery mu yɛ development bank sɛ yɛmfa nyɛ dɛn? Mesrɛ wo, ɛnyɛ bank te sɛ deposit taking bank. Yɛka Exim Bank a, wonkɔ Exim Bank sɛ mede sika rekɔtoɔ. Ɛnyɛ dɛ bank te sɛ ankorankorɛ bank yi a yɛgye sika de bi to hɔ. Ɛyɛ bank a ɛmobilise revenue a ɛbɛsɔ all the public banks ase. Sɛ bank bi a ɛwɔ Ghana ha biara woyɛ dwadini, wo fall within small and medium scale enterprises, Wopɛ sɛ wonya dwetɛ de hyɛ w'adwuma mu. Saa dwetɛ no a wode hyɛ w'adwuma mu no, sɛ wokɔ regular bank na wɔse dwetɛ no yɛde ma wo abosome nsia, yɛregye a, ɛnnuru hɔ no, na wo dwetɛ no ngyinaeɛ a wobɛtumi atuatua saa ka no ama ho nto ho. Ɛ ɛ akyiri nsiho. Seesei aban no reyɛ nhyehyɛeɛ sɛ fotoɔ a ɛda bank yi mu, other banks no will be able to access, sɛ woyɛ Ghanani dehyeɛ na woyɛ dwadini na wopɛ dwetɛ a, Wokɔ na sɛ bank bi a, any of these public banks, yɛ assessment of wo sikasɛm a, ɛhɔ na wɔkɔ akɔ akɔgye sika. Na saa sika no aboa ama yɛatumi ama wo bank a, ɛɛ, bank loan a wobɛtumi atua nsiho no for a period of five to fifteen years, long term loans a yɛahu sɛ ɛyɛ deficit wɔ yɛn system no mu sɛ ɛnyɛ easy sɛ Ghana de hyɛ wobɛnya those kind of long term facilities no. Ɛno na development bank no bɛboa ama watumi a assess those kind of facilities. Nti patoo, saa sika yi nyinaa finance minister ɛnora ɔ accounte fo ɛwɔ parliament. Anyɛ ɛno nko ara, ɔ accounte fo sika a yɛde atɔ ɛyɛ vaccines in excess of nine hundred million. Ɔ accounte fo. Sika a yɛde atɔ PPEs, nea yɛde noa nnuane ma nkurɔfoɔ, nea yɛde sɔ nkurɔfoɔ ase nsuo ne nkanea, ne nyinaa ɔaccounte fɔ. Nanso da biara meka, mese the way a misinformation si wɔ kurom ha no, ate atese no, ɛduru mmerɛ bi a, wobɛka sɛ oh, nea wada na yɛnya no no, anaa anyɛ saa? So obi ka sɛ nea ɔbɛka biara wayɛ sɛ wada a. Na ɛne ayɛ a yɛma information no mmoro misinformation no so ɛ? Yɛyere yɛn ho.
Sɛnea ɛyɛ sika no, hwɛ sesei Ghana nko ara, Yɛwɔ in excess of 720 electronic media houses. Mm-hmm. Actively, wɔn a wɔyɛ operational ɛyɛ in excess of 490. Minister ne deputy yɛ baako pɛ. Yɛwɔ spokespersons bɛyɛ nnum. Yɛwɔ other government appointees a wɔn wɔ the prowess wɔn nso nya akɔnya no a wɔn kɔ kɔ kyerɛkyerɛ mu. Yɛwɔ party no nso bɔ yɛn akyi dɔm a wɔn nso wɔ communicators a wɔn kyerɛkyerɛ mu. Partyfoɔ no deɛ yɛn na wɔn deɛ ahinsɛm ka bi more. sɛ bi te sɛ sɛ ɔba ama mu sei sɛ ɔno sei ɔbɔ ne ho mmɔden ɔbɛyɛ deɛ ɔbɛba te du tɛm bi nso a na waka deɛ ɛbɛtwiw baako ɛba saa a metie a deɛ ɛbɛtwi mi no memfa m'adwene nkɔ ho m'adwene bɛkɔ deɛ ɛbɛtwi mi no ho rather than the message now or the banner. But he, he tries. Mm. There are some eh, people eh, on social media. But you see, mm-hmm. um, the entire person, Yɛte saa nneɛma no ase. Ɛsɛ yɛka sɛ sika no a ɛkaeɛ no, yɛde sɔɔ yɛn revenue, yɛn revenue no deɛ nti a saa mmerɛ yɛnnɔ mpam no, yɛn revenue no a yɛantumi angyegye te sɛ deɛ nka yɛkɔba da biara no, yɛyɛ mu ara na yɛtua akatua, nkurɔfoɔ anyɛ adwuma nso yɛtua wɔn ka no, yɛde kɔhyɛɛ mu de boaeɛ ma yɛn. I think sɛ you have not been able to meka you a meka aban has not been able to explain it for people to know sɛ saa mmerɛ no na ɔnyɛ adwuma nso ne yɛtua ne ka nteteɔ nteteɔ kakra no ne yɛde tua ne ka But saa sika no ara bi na yɛde sɔɔ so de tua no ka. Yɛn sika a yɛgye, yɛhyɛ over seventy percent, yɛn revenue yi. Kakra a aka akyire bɛyɛ thirty percent no mu na yɛde yɛ mpuntudwuma. Seesei nso so so yɛn nso a yɛnyɛ adwuma na yɛtua toɔ. Nti no sɛ toɔ no so atete na sɛ sika bi firi baabi aba a, ɛno ara na yɛde bɛhyɛ mu na yɛde bɛyɛ wei sei. So yɛbɛma yɛn nkɔmmɔ no akɔ hɔ ahwɛ na afei yɛabusa sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛkɔdii mu ampa. Ebia Auditor General ba a, ɔbɛkyerɛ yɛn ɛno no mu yie ama yɛahu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛkɔdii mu ampa. Na pakyɛw menya akwanya a, mɛkan wo adeɛ baako. Sɛ wobɛkan a, 2021, aban yɛɛ sɛ those who are hardly affected because of Covid 19 no, yɛma wɔn tax rebate by 30 percent. Those in arts and entertainment, hospitality sector, media houses ne ne nkeka ho. Vehicular income tax cars income tax na wɔn tua no for four quarters twenty twenty one aban angye aban hwɛ wɔn a they were affected with covid a taxes no mpo a na yɛn sɛ yɛ boaboa ano ne yɛnya bi de abɔ ɔman no akɔhoma no aban saa tetee so na mekan sɛ saa brɛ no a president ba fellow Ghanaians na obi ani agye yɛbɛ easy restriction aban yɛ ba abɛkyɛ yɛ bi yɛbɛnya biribi fa no kwa ne nyinaa no na ɛfiri baabi na ɛba. Sɛ wo ntua yɛn mobilise a still aban no se yɛnye nipa nkɔ ansa, ebehia sɛ obenya the public buy in, ebehia sɛ obenya yɛn nyinaa effort together. Nanso so in the words of President John Dramani Mahama ɔse Ghanafoɔ wɔ short memories enti mede besi hɔ. Well so um, uh, that is it mepɛ sɛ um, sɛ sesei finance minister se sorry, um, Speaker of Parliament say Finance Committee and um, uh, Health Committee and mm-hmm. toa so na wɔn mpro bi nkɔmɔ because Speaker say ɔhu mm-hmm. gaps bi wɔ mu nti wɔn mpro bi so we follow na ɛno nso so no yɛduru baabi na sɛ ho nkɔmɔ bi oh, ɛno deɛ ɛtaa n'akyi we have mm-hmm. nothing to hide nti it's a call a wo corporate ne ayɛ afei nkurɔfoɔ yi nso so meka nsɛntrɛfoɔ nom ne adeade ne sɛdeɛ Edu time bi a asɛ ahunahuna kakra bi wɔ mu. Um, most of the times a me ne me nuanom kasa a meka kyerɛ wɔn sɛ ebi wɔ hɔ a I don't think bi a ɛyɛ sanctioned by government but nhwehwɛ animu binom a bi a national security operatives binom binom bi a ebi mu ne nkurɔfoɔ wɔ personal scores to settle mhm. na wɔn yɛ yɛ nneɛma binom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛhu sɛ wɔn aban na ɛwɔ so. But sɛ deɛ me me dwen no yɛ nɔkorɛ a mpo a ɛba no saa a yɛ adeɛ na ɛte nansa yi ma me te sɛ na waa wo boss Kojo Oppong Nkrumah ɛka biribi sɛ ɛɛm kwan a yɛbɛ fa so a yɛbɛ bɔ nsɛnkyerɛfoɔ ho ɛban nom ne adeɛ no mo a mo wɔ ministry of information you are doing uh, your best but it looks like ɛduru tam bi asɛ aban mpanimfoɔ binom nni aboterɛ, they are intolerant. Is there anything you can do about it? Meka you a, meka aban bɛtwe wɔn adwene asi so. Because bi wɔ a, obi ahu asɛm bi a, ɔ critique deɛ aban yɛ. And people misconstrue it sɛ ɛyɛ sɛ nipa no tan individual bi anaasɛ bi a party na ɛwoo saa aban no. Ɛba ne saa na ama ebinom aka sɛ, Ah yemia ɛno na monyɛ deɛ mobɛyɛ anaa monhunu no saa. Yoo patoo eh nkɔmɔ wei deɛ mɛnya a na nka ɛda koro da mua yɛde adɔ mu sukɔ on yɛ performance on the press freedom index te sɛ neɛ wo kaa yi na afei deɛ ɛbaeɛ no obi sɛ o Ghana afiri on the African continent Ghana afiri number three to number ten ɛna on the global context yɛfiri thirty to sixty Ɛyɛ fall a nkurɔfoɔ yɛ hehehehehe ɛyɛ because the Ghana media landscape no nyɛ safer but the reality is also that eh even among nsɛntwerɛfoɔ report no baeɛ no nkurɔfoɔ ampa ammua sɛ wɔn bɛpɛ report no a aba no Abubu mu ankasa. abubu mu ahwɛ mu sɛ deɛn na report no yɛ dɛn ɛreka yɛfiri hɔ ansa na maba anamɔn a aban atu. Report no afei deɛ ɛbaa for Press Freedom Index twenty twenty two no, na wɔse afei deɛ yɛ sononko wode toto afe a atwam nyinaa ho a. Ɛdeɛn nti na ɛyɛ sononko? Wɔse parameters no a wɔde measure press freedom no, wɔasesa no. Wɔsesaa no, deɛn na wɔde abɛka ho? Wɔde economic context no abɛka ho. Yɛka economic context a, wɔse are media houses viable? Are journalists well paid? Enti sesei context a aba abɛba yɛ ranking no ho no, ɛne sɛ yɛhwɛ sɛ nsɛnkyerɛ adwuma no yiedie wom, nsɛnkyerɛfoɔ akatua ne wɔn asetena mu nsɛm ne wɔn conditions of service te sɛn. Na yɛde saa component no bɛkaa Press Freedom Index no ho no, ɛno titiriw na mɛka sɛ ɛhwiriiɛ firi number three to number ten in Africa. Na wɔn akɔm di nnipa ateetee bɛn na ɛkyɛn saa?
Ɛno nso so titiriw na eyi yɛ kɔ akyiri saa. Na menyɛ wo brɛ koraa ansa na mɛba aban anammɔn so. Ma memma wo yɛ percentage score as a country when it comes to the parameters a wɔuse sue for this year Press Freedom Index no. When it comes to legal framework, ɛyɛ mmara nhyehyɛeɛ a yɛde agu akwan mu to ensure press freedom a, Ghana yɛ score 81. point four two one of the highest mm. in africa because wohwɛ ghana yɛwɔ coordinated mechanism on the safety of journalists yɛapase rti act yɛde media capacity enhancement program aba yɛwɔ a bit of a collaborative platform ɛyɛ adwuma yɛwɔ national media commission enshrined in your constitution yɛwɔ other freedoms guaranteed by the 1992 constitution nti a legal framework in ghana no Wode wo ba kɔ school na ɔtwa 81.42 a, it's a good performance. Mm. Yɛ social cultural context, ɛno nso so yɛtwa 79.64 percent. Na kyerɛ sɛ sɛnea yɛsi di yɛn ho yɛn ho nkɔmmɔ on social issues ne other things no, we are doing well. Safety of journalists. sɛ ɔsɛnkyerɛwni, ehu a ɛwɔ no mu for ne performance of n'adwuma, obi rehunahuna no, anaa obi se mepira, mekum, obi reka ne kasaboa ahyɛ, ɛno Ghana score sixty two point two five percent. Ɛna ɛbaa economic context. Thirty eight no a ɛwɔ akyire no, mennim deɛ ɛde yɛ. Economic context no yɛnya forty seven point two two percent. ɛno deɛ ɔmo nyo because n sɛ because na mekae ɛhɔ no na ɔmo mhm. ka kwan a aban fa so sɔ media no asene you see you see but that is trickish very tricky mhm. because wɔn hwɛ ya na ɛbɛyɛ te sɛ deɛ wokɔ wokɔyɛ ama wayɛ wo bidding but then government has certain advertisements binom nom ne ade ade ɛduru time bi a yɛ a na akyea kakra wobɛhwɛ na ayɛ te sɛ oh I don't know if it is true sɛ mo yɛ de aba wei mu de ɔmo nyɛ nkorɔfoɔ yɛ mmɔ ɔmo bi oh, fa akɔma wei mu ɛna there are some radio stations ana TV stations a Ɔmo ne aban yɛ fine more nti bi a hɔ na aban ɛde bɛkɔ. Yɛwɔ over four hundred and ninety as you're saying district assemblies binom yɛ announcement ne yɛfrɛ no sɛ nom ne ade ade. Sɛ sika no kɔ kɔ kɔhyɛ mu a ɛma yɛ kakra di. Anaa mo mpɛ sɛ yɛbɛ yɛbɛ yɛboto bɛma nea atumi aka adwene. Mpatsɔ o, wɔyɛ nhwehwɛmu fa nneɛma bebree ho. Nea ɛbaa nso so no, Bao Media House's viability. Hwɛ Ghana, ɔman ketekete. And we are talking, we are not talking about even the social media space ne other things a ɛnyɛ regulated. Yɛreka ɔman ketekete, na active radio and TV stations in excess of 400. Sɛ wonim sɛ ɛdɔɔso? Wobɛbisa wo ho sɛ, Ghana economy no bɛtumi a sustain such a system? Ɛno nso so ma Ghana advertisement in media space ne all that ɛnyɛ government driven, ɛyɛ private sector driven, telcos, banks, ayi announcement ne nkeka ho, entrepreneurs wɔn advertise nnuro, products ne nakadeɛ. But obiara nso so a ɔde sika bɛhyɛ biribi mu no, ɔbɛbisa sɛ wo reach yɛ sɛn? Nnipa dodoɔ sɛn na ɛtune in ɛtie wo? Ɛnti the way a a few ones na wɔn abreak through a in terms of wɔn ahokeka ne nnipa dodoɔ a ɛtie wɔn te sɛ nea yɛtie mu no, ɛno na ɛbɛma odwadini bi aka sɛ, Ma memfa me sika nkɔhyɛ baabi a ɛdɔm dodoɔ no ara bɛyɛ dɛn? Ɛbɛte me nka na wɔatumi ne me adi dwa. But sɛnea Missy ka no, yɛ identify sɛ wei no yɛ biribi a ɛka yɛ hyɛ a yɛanhwɛ anyɛ ntotoeɛ amfa ɛyɛ nsɛntwerɛfoɔ yiedie ho a ɛbɛka yɛ ahyɛ akyire no hmm. yɛn nyinaa yɛ ne stakeholders bɛsi nkonnwa na yɛahwɛ yɛasate mpo dada na wotwe atwa mu yɛhyia stakeholders nyinaa within the space gj giba ne nkeka ho prim park ne ne nkeka ho sɛ yɛbɛsate atwetwe nkɔmmɔ ne yɛbɛhwɛ yɛbɛsɔ media asene na neɛ na ɛyɛ

Deɛ a waso bɛtumi ayɛ hye paa because yɛn no yɛbɛka sɛ yɛ nɔkorɛ a ɛduru tam bi a na ndcfoɔ adi atam kakra ɛduru tam bi a na nppfoɔ adi atam kakra ne nyinaa ɛma yɛ ani gye eh, we have to go but uh, because yɛde nsɛm sisi ɛba abɛsɔ so um, time aso awie but one minute pɛ national cathedral ah, ghanafoɔ si mu nyɛ asi Eh, National Cathedral no deɛ, mɛtumi mm. aka sɛ... Ɔmo sɛ president nko a pledge. Oh, wohwɛ budget statement mm. ɛkɔɔ parliament. Mm. On, oh, I think that was 15th November 2018 for the 2019 budget statement. Ɛyɛ finance minister to ɔman no anim sɛ, yɛnim the value of Ghana Although wo hwɛ constitution a we sound secular but the reality is that Ghana is a religious country, we practice multiple religion, yɛ wɔ monuments bi a ɛde nkabom bɛ ba interdenominational programs, national events ne ade a, it's not a bad idea. Yɛ wɔ board of trustees nso so wɔn de wɔn anuonyam ne wɔn nimdeɛ ɛreboa amea mobilise resources locally ne internationally sɛ yɛbɛsi a, Ɛsɛ sɛ aban commitment sɛ o yɛpɛ sɛ yɛma mo asase, secretariat ne seed capital ne ɛnti mensi no sɛ yɛwɔ foresight into what the economic benefit of this cathedral will bring a, megye di sɛ yɛn nyinaa no yɛ bia no bɛkɔ bɛnkuro ma ma yɛde ayɛ adwuma. Eh, ho nkɔmmɔ no nkɔ akyiri eh, honorable fati abubakar nyame nhyira wo sɛ wobaeɛ ɛne ɛbɛdi nkɔmmɔ ɛyɛ ataa bra Mate, na Nyame yɛnso so adom a.
yɛma nkorɔfoɔ nhunu deɛ ɛkɔ so wɔ aban mu. Nyame nhyira wo paa sɛ Mate, ɛnɛ meda mo woba. ase.